Mũthikĩrĩria eh, ndũkĩreke ngũnyite ũgeni oro rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ tũkĩendete ya ũndũire witũ mwega wa mũgĩkũyũ eh, ngwĩhoka wĩ thayũ na niĩ ngĩrĩ thayũ mwene nyaga ndagĩtũmenyereire na agagĩtũhe ũgima wa mwĩrĩ eh, na thayũ wa ngoro ngwĩraga wĩna indo icio cierĩ maũndũ maya mangĩ makoragwo eh, makĩrĩ mega Marĩtwa ndirĩ ndĩracenjia, Mwangi wa Mũirũ rĩ, Mũcera wa mbarĩ ya Mwenda, ngwĩraga hĩndĩ ciothe menya mũhĩrĩga waku, na rika nĩ Mwangi, ngaciarwo nĩ Awa Maina, kĩarĩa ndikĩaragia ndĩrakĩingatanio na maitũ, na ndakĩrĩ ng'ũndũ, na ndĩkĩmwĩraga hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩagĩkonoka ngwa-inĩ rĩhiũrĩtie ciande rĩtegetetie ruototia rĩrorete kũrĩa mbaire, niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ. Reke rĩu ũcenjie njũng'wa yaku ũkuhĩrĩrie hab-inĩ ĩno itũ na nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩruga ndeto ĩno kana ndereti ya ũmũthĩ na nĩgetha tũthiĩ tũgĩkĩraga mũgathĩ kĩũma nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgũkĩihũra. na wakĩihũra tũgakĩgayana ngwĩraga mũgathĩ wĩingĩraga kiumia eh, kĩũma kĩmwe kĩmwe Eh, na ndĩrakĩmwĩra ciana nĩcio ciracokia maitha ma itĩ-inĩ nĩgetha magĩthamake na nĩ tũcokete nĩ tũthiĩte wega kwoguo we wanyita video ĩno kana wanyita maũndũ maya tũraria ũhoro wamo eh, share na mũrataguo na ũsubscribe ũtasubscribe te ũsubscribe nĩgetha hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa ndagĩikia video ya maũndũ maya mega ma ũndũire witũ wa Mũgĩkũyũ thĩinĩ wa gũkũ diaspora eh, nĩgetha tũgaikara rĩrigo-inĩ ah, na tũgaikara nginyo-inĩ cia maithe maitũ nĩ tondũ tũngĩikara rũirigo-inĩ rũu mĩciĩ itũ nĩ ĩkwagĩra, nĩ tũkwaga ndirũ mĩciĩ-inĩ itũ, ciana citũ nĩ igũtherema na ciana citũ nĩ igũtiga waganu ũrĩa ũkoretwo wĩ kuo. Kahinda gatarĩ coho tũgĩcokereria na nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũkĩruga.

Eh, hena ciũria igĩrĩ ithatũ eh, ciũrĩtio nĩ athikĩrĩria na nĩ marakĩendaga eh, gũkĩrora kana hihi no makĩone anja na hena mũndũ ũrorĩtie eh, andũ aya metagwo mĩkomathĩ rĩ mĩkomathĩ nĩa kana rĩtwa mũkomathĩ rĩ rĩkoragwo rĩgĩ sound ũkĩrĩgweta rĩgakorwo rĩgĩ sound tarĩ kũruma ũrakĩruma mũndũ. Tene na ti tene mũno hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu aciaragĩra kwa nyina, akoragwo agĩkoma kĩrĩrĩ, kĩrĩrĩ kĩrĩa kĩhetwo nĩ nyina, na hĩndĩ ĩrĩa agĩcoka agakĩgĩa na njoka ngeni, kana agakĩgĩa na nda, kana agakĩgĩa na ihu, nĩ marĩtwa maingĩ, nĩ tondũ nĩ aremwo nĩ kũrĩrĩra ũthingu wake, nĩ oimaga kĩrĩrĩ harĩa igũrũ, agagĩtuĩka rĩu we ti mũthingu rĩngĩ nĩ tondũ gũkĩragwo ngirie kĩrĩbunje, ndĩgĩcũne na rũkomo kĩmenyia kĩmenye, na hĩndĩ ĩyo agakĩharũrũka harĩa thĩ, rĩu we arĩtũraga arĩkoragwo agĩkoma harĩa thĩ nĩ tondũ ũthingu wake ndũrĩ ho rĩngĩ. Na nĩ gwacokaga andũ magakĩũrania kana ona mũciari kana ithe wa mũirĩtu agakĩũria nyina, mũirĩtu ihu rĩ, aruta kũ? Na tondũ nĩ rĩakĩagaga hihi nĩ mwanake ũrĩkũ kana nĩ mũndũ ũrĩkũ ũgĩkoragwo wagĩkoragwo akĩrĩ mwene ihu rĩrĩ,

rĩa ihu rĩa riko. Ũguo nĩ kuga atĩa? Ũguo nĩ kuga hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu na kĩũria gĩkĩ kĩrathiĩ gĩkanyitana na kĩu kĩngĩ gĩkũrĩtio, gĩkorio hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu atuĩka mũkomathĩ-rĩ, ĩyo nĩ mĩruru? Kĩũria kĩu nĩ kĩega mũno tondũ ona gĩagĩthiĩ kĩnyitanĩte e, njuge atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu hĩndĩ ciothe aciarĩra kwao na aciarĩra harĩa e, agĩciarĩirwo nĩ nyina nĩ atukania e, kĩgongona kĩa nyina na kĩgongona gĩake ũguo nĩ kuga aciarĩra o harĩa aciarĩirwo ona angĩkorwo e mombatha kana akorwo e randani na ndarĩ na mũthuri mũhikĩtie na athiĩ aciara e, no mũthuri ndoĩ ĩyo kana matikaraga nake ĩyo nĩ mĩruru Koguo to hĩ- to hĩndĩ ĩrĩa aciarĩra kwao, nĩ hĩndĩ ĩrĩa atarĩ na mũthuri ũmũhikĩtie kana ũmũracĩirie, eh, kana gwagĩkĩmenyeka eh, mũthuri ũcio-rĩ kana mwanake ũcio-rĩ nĩwe mwene ihu rĩrĩ. Koguo hĩndĩ ĩyo eh, agĩthiĩ akĩgĩandana na kũu kana akĩgĩra- agĩciarĩra kwa nyina either akorwo ena kũrĩa nja aciarĩra na kũu no ndarĩ na mũthuri, kana aciarĩre kwa nyina na ndarĩ na mũthuri, ĩyo nĩ mĩruru. E, na mĩruru ya ĩkoragwo atĩ ĩngĩkĩra gũkĩhatwo nĩ ĩkoragwo ĩkĩrehe ndirũ nyingĩ mũno, ngwĩciria nĩ ngĩtarĩirie e, topic ingĩ cina hau thutha-inĩ. E, YouTube at Mwangi wa Mũirũrĩ mũcera, Facebook Mwangi wa Mũirũrĩ, nayo TikTok JI mũirũrĩ tiktok kũ nĩ ũkĩngora na ũngĩnjetha nĩgetha maũndũ maya tũrenda gũthiĩ tũkĩmaheanaga na nĩgetha andũ mathiĩ makĩmanyitaga nĩ tondũ nĩ tũrorete tũkona eh, maũndũ marĩa matũmaga mĩciĩ itũ ĩkorwo na ndigano ĩkorwo ĩtarĩ na thayũ ĩkorwo ĩna ndirũ na ĩkorwo ĩna ngũĩ na andũ ona mahikania kũndũ kũu gũtigakorwo na gĩkeno